Helo! Lle yw Llwcle dyma? A dwi'n nôl blaen fama ag y peth cyntaf dwi'n gorau wneud ydy mynd i nôl brita i fi cael yn neud. Nes i ffeindio pwll glo ond i bai. Problem oedd, sut bysyn ni yn aros yn byw yn y pwll Blo. Lle... Be dwi'n mynd i wneud heddiw ydy mynd o gwmpas y lle a mynd i'n ôl pethau. Dwi anna yn fatha, dwi'n mynd lle debai i fi cael ni gwely am y tro cynta er ioed. Fatha enw fy fideo cyntau os da chi wedi

Dafad, dwi'n mynd i ladd hei yn syth. Iawn, dwi'n nhw'n cael pethau fi. Cyflym, cyflym, mae'n dechrau trwy nos. O na. A dwi ddim eisiau methu cael

Lle mae TV? Dwi jyst yn y cael pethau o'n bai. Gwestiwn i chi. Lle mae TV? Dwi'n meddwl fod y rwla born. Fy rwla borma, ac fy rwla borma, ac fy rwla borma, ac fy rwla forna, a dyna lle mae o. Iei! Iei! Iei! Iei! Dwi wedi cael gwely! Dwi wedi cael gwely! gwely fi. Tro cyntaf i fi gysgu yn... A dwi'n gweld chi yn y bora bobl. Clocl dwgl dw. Pawb yn marw. Pethau gyd yn marw. Stena'n mynd i fyny. Cheeky, cheeky chops. Ti'n mynd i lawr. Dyna beth ti'n neud. Mynd i lawr. Ti'n siwr ei helpu fi. Mae'n na ddim yn neis iawn. A dwi ddim yn cariad efo chdi. Achos dwi'n gysau chdi. Dwi'n gwybod yn eich chi'n ei ffetau. Bydd yn y beth dwi'n gysau chdi. Bydd yn mi fyr ei helpu fi.

Yr un un peth a fi i hwn. Ti'n dallt? Lle mae'r bylch na di mynd? Fygu i. Da iawn gi bach. Ti'n hen hogyn da wt. Lladd nhw, oedd chdi o blaen yn rhy gyffroes. Ond be tro ma, dwi'n dweud bod chdi'n hogyn da, achos yn lladd anifeiliaid, efo cael bwyd! Ac efallai cael cadw chdi, ar y gofn i chdi, M-A-R-U. Gei, ti efo fi? Ti efo fi? Rotan Flash. Jyst mynd i fitio fo fy hun. I helpu fy gi ei. Chos dwi'n ceir os dwi'n marw, dwi'n poenus, mae fy gi ein marw. Lle mae o? Oh, come on. Be sy'n bod ci eto? Dwi jyst gorau aros am fod o hwnna yn dod off fi. Lle na fo ci llaf y byw. Ci, said. Ti'n hogyn da wyt? Have you? Have you? Ti'n hogyn rili really da? Wel, ti'n hei fi mwy o fwyd. Dyna beth sy'n onest. Ti'n hei fi lot o fwyd. Ti'n hei fi loads. A'r ganwyf a'r gael ganwyf. O'r ganwyf, o'r ganwyf, o'r ganwyf. Dydys ti'n cael rhaid ni cael bwyd i fi fy hun. I gael cawl Ww mochyn, mochyn! Ia, ti'n cael bit am mochyn. Os dyn ni llaw hwn, ti'n cael bita fo. Wtsgi, ti'n cael bwyd i bwyd i bwyd. Lle ti? O fanna. Llaw! Llaw. Ia, hynna. Diolch. Sut, sut, sut, sut? Sgeflem ag Arlan. Pam, please, dim eisiau chdi farw. Sut? Dwi'n poeni amdano chdi gymaint. Ti'n cael hwn. Dwi'n caru chdi fyd. O, oh, ci bach da, dio da. Ia, pawb sy'n gwachad fi, wel, fe dyna rwy'n dwi'n mynd a Bod ti fod yn gwatcha fi? Enw fi... Iawn, dwi'n newid to swapio yr pren achos mae rhaid yn pren mwy o News. I bod yn wir, o na, dwi'n eisiau ci fi farw yn y dŵr. Dwi wedi perdyfynu, hoff beth ci fi ydy dŵr. Os mynd yn eich di ista lawr a torri rhain. Mae nhw'n niwsans chi. Mae nhw'n mynd o goed ac trio adeiladu coedan ar fy fdi i. Mae hynna ddim yn neis iawn. Mae ddim yn neis iawn fo, fo chdi jyst yn dod o gwaith chdi yn diwrnod a gweld coedan mawr ar dy didau. Mae hynna ddim yn neis iawn. Lle fo rhai, lle fo na rywun di cael fo, yn i beth dwi ddim yn licio fo.

Ydw i... Ww! Aros. Ww! Smart. Smart i mart. Ac yn mynd efo'r un un peth ar drw. Ww! Ww!

Gloi. Rwan dwi jyst angen mynd lawr. Dyma be dwi'n licio wneud, ond bai ddim yn licio'r un i'n bryd. Gwybod fel hynna ddim yn gwneud synnwyr, ond i bai dwi'n mynd poeni.

Hei aki. Sniff, sniff, sniff, sniff. Lle na i gael yn fy gyn sniff. Os da chi wedi gwachio rhif 2, please, sgwenniwch lawr amdan, e, amdan hwn. Mae ci fi efo colar meli. wirion ac yn gryf. Dyna'n ci fi eto. Dwi'n mynd i hela eto. Achos dwi wedi, os da chi wedi gwachod gweddill fe fe fi. Llyfr Jenny. O, waw. Lla, fy ti'n ei stein y llew. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Ti eisiau fel? Gei ti fel. Unrhyw faint ti eisiau, unrhyw bryd ti eisiau. Sorry, sorry ti, ti just eisiau chdi filyn fi a bod yn hogyn dda. Da, ti'n mynd trio lla, chdi? Ci, da ni'n mynd yn ôl. Ci, ci, ci, tro, tro. Da ni anna mynd yn ôl. Beth ys da na'n... Sy'n neud? Hwna fi. Beth ydw'n chi'n neud a...

Ci, ti'n cael gymaint o fwyd ti'n gallu. Ti'n mynd i roi pimp. Ys di frifo lot, do? Do, met? Do? Do, met? Sut, sut? O na. Ci bach da. Wel, ŵan dwi jyst mynd i gorffen y fideo efo torri chydig o rhai. Ag tri, da, un. A na i weld chi yn y fideo nesa! Ta!